Sepuluh ikung adalah. Dah. Nah, lumayan nah. Nah. Nah. Apa mau ano hasil malunta sih Wah, banyak sudah lah. Nah. Lumayan lah. Kalau ini sampai nang dua hari makan.

Nah ni kita tetamu di jalan karamunting nah karamunting ini buah nang. Bahari nyaman pang dimakan pinanya bahari tu bahari rancak makan kepala munting nah di daerah apa sini daerah ni ujar nya sungai batang kah sungai tabuk kah daerah sungai tabuk kah apa disini nah nah banyak kepala munting nah nah bubuhan pian pernah kah makan kepala munting ni nah nah kalo orang banjar pasti tahu kepala munting pina nya kadada nang masak pang lagi kepala munting biasanya ada nang pina masak masak nah. Nah, anu karas masih karas. Karena muntingnya karas nah. Nah. Iya kah? Nah, sunyi jalan. Jalannya sunyi. Nah. Nah, Pak Kacil di tahu juga di mana jalan apa ini nah. Nah. bagus pang pemandangannya bahayau hari ini nah nang kada tahu ja tadi datang di wadah kawan tadi nah kawan tadi melihat anu pehumaan kawan dibawainya haram imbahnya bulik bedahulunya kita disuruhnya bulik lewat sini ja kada tahu jalan mana nah nah wujur tambusnya ni kena ka sambang lihum lawan ka sungai tabuk ha kalo nang tahu jalan ni komen lah nah takajil didin ni sasat kah talalu banyak belalah bahayau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pakacil Didin. Nah, apa habar pian? Kula Mama Rina wan dangsanak barataan. Mudah-mudahan sehat walafiatlah. Nah, nang lagi garing mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampih, lakas sembuh. Nah, lagi bausaha, bagawi, badagang mudah-mudahan barajakin haja kita barataan. Ka mana kita balalah hari ini? Nah, hari ini Pak Kacil di dini. bakujuk-kujuk kada jelas nah, nah kada jelas napa. Jadi ni kisahnya ja dulu nah, kisahnya ni pakacil didin tadi tu pagi-pagi kabanjar baru ada nang diurus, sakalinya pas batalaponan lawan kawan, nah ni nang dimuka ni kawan pakacil nah, kawan pakacil ni rumahnya ini di parak pasantren Darul Hijah Putra nah Cindai Alus nya bisi um. apa yu ngaran tu kolam iwak lah nah batambak iwak sidin di situ nah imbah baelang pada sidin tadi nah han dibawai sidin kita ni ka tanah sidin handak melihat tanah sidin perumahan sidin nah daerah um sini nah apa ngarannya bakajuan ini kada tahu jua nah jadi mairingi sidin nih. Nah kisahnya nih mairingi sidin malihati tanah sidin pahumaan sidin. Pahumaan sidin nih kena handak dijual ada kurang lebih dua belas ribu lebih lah meter persegi nah dua belas ribu meter persegi lah kena handak dijual. Nah jadi ke sini nih malihati nah, nah itu. Nah ke sini kita belalah hari ini nah. Jadi ni beiringi nah jalannya nah. Nah ini jalan irigasi nah daerah Cindai Alus nih. Nah di sini banyak urang bisi tambak, tambak patin, nila, lele iya kah nah banyak di sini. Artinya iwak-iwak nang ada di Banjarmasin, Banjarbaru mungkin sebagian aaa batola nah banyak disuplai dari sini. Nah dari para penambak iwak di sini nah itu termasuk kawan nih nah kawan nih kan bisi tambak jua nah nah kita mairingi inya nih kamana dulu nah lah nah umpati tarus pakadiu pakacil didin lah nah janaki sampai habis nih seru di sini nih karna kita melihat urang manuntam urang maunjun nah lah iyo nah kanan kiri nih tambak iwak jua kita nah nah lah janaki tarus video pakacil didin.

apa ini Cinde Alus atau ba Sungai Tabuk kah masuk jua ada sidin tadi manyambat Sungai Batang jua masuk sini nah nang mana nang bujur ni pakacik kada tahu jua nah nah sambil manikmati pamandangan di sini iya kah nah sambil ai di subscribe di like di like di comment wan di share nah video-video pakacik didin lah dibantu supaya. um makin banyak nang malihat ti um video-video pakajai diri ni lah um terima kasih nang sudah ma-like, ma-komen, man-share video-video pakajai diri ni lah um kita mairingi nya dulu lah ujar parak pang lagi nah. Nah, di sini kada berapa buah rumah orang di sini, kada tapi banyak rumah orang di sini nah. Banyak pehumaan, tambak urang aja di sini. Nah, listrik gin pinanya kada masuk pang di sini nah. Nah, kita nikmati dulu lah. Nah, ni panas menggantang pang jalan anu nih di saat uh, pakacil di di sini nah. Harinya panas menggantang kurang lebih imbah juhur uh, ah, pakacil di lewat sini. Nah, habis sembahyang juhur lewat sini. Nah, jadi jam satu setengah duaan lah. Nah, akhir sampai juga kita. Nah, kurang labih tadi dua puluh menitan lah dari Um pesantren Darul Hijrah Putra tadi. Nah, sampai kita di sini lah, di tanah sidin lah, di Puman sidin lah.
Kacuapan nih. Wah. Bah kada kasisitan gini Ben. Ya. Ini. Kada mau matok. Bah. Haro. Ini. Oh. Oke. Hmm, ini bahu mantang lah bakasnya kita.

Nah, tuntung maunjun tadi nah nang sasisit dua sisitan nah bulikan ai lagi. Nah, bulikan ini jalan nang kada tahu, kada pernah dijalani nah jadi bulikan ini ja kawan lewat sini lewat sini bila ada ini belok sini nah itu. Jadi tu nah jadi maluncur kita bulikan. Kada tahu nih jalan mana nah lewati aja nih nah jalan kan. Um Kanan kiri ni Um hutan nang kaya di Jepang nah. Um Kada tahu kena tambusnya ka mana nah jadi umpat ja tarus video pakacil didin ni lah. Um Handak tahu pian ka mana tambusnya nah kalu pina pian kena tajalan di sini jua ya kalo um sambil kita manikmati parjalanan ni nah di tengah Um. Hihijauan pepohonan nah ya kan nah kakawanan nang kula mamarina wan dangsanak nang biasa di kota-kota besar nah sesekali kita memberikan pemandangan lawan mata kita dengan hijaunya pepohonan nah kita nikmati jalan dulu lah.

Nah, jalannya nah. Nah. Jalan ini baaspal pang, tapi sebagian nang rusak nang kaya ini nah. Nah. Nah, jadi pakatnya di sini sasat. Nah, balalah sasat. Nah, ini judulnya kena nih. Nah, tapi sawat tadi munjun kalo. Nah, munjun lawan orang. Ternyata bubuhan pakauman nang munjun ke situ. Lain orang sini juga. Nah, kukuyu dang diunjun. Nah, itu. ada ja pang beselisihan lawan urang pinanya di muka tu nah, nah rami nah. Nah, kada tahu orang orang ni sasat jua kah, orang ini orang sini kah kada tahu nah. Nah. Ah. Nah, kita lihat beselisihan orang.

Nah, nang kita lewati jalan ini ujar tambus ke Panggalaman dulu. Nah, Panggalaman, hanyar dari Panggalaman kita ke Sungai Tabuk. Nah, kita nikmati aja perjalanannya lah. Ada nang bisa kita lihat, kita lihat. Nang kita bisa singgahi, singgahi. Iya kah? Nah. umpat ya tarus lah video pakacil didin nah janaki tarus sampai tuntung nah
kita melihat nah, nah melihat sidin malunta dulu lah nah apa pupu eh, sapat kah yang banyak eh? sapat kah terida kuyau aja kuyau iya.

Nah, datu nah siko. Satu puyau juga kah? Puyau juga nah. Ya, sapat halus lah. Nah. dapat puyau nah enggak nah lumayan puyau nah nah nah puyau puyau
hmm. nah ah, lumayan toh kali mah lontar dulu dua ikong aja dapat lumayan ini kalau melunta melunta

Sepuluh ikong adalah. Dah. Nah, lumayan nah. Nah. Nah. Apa mau ano hasil malunta tadi. Wah, banyak sudah lah. Nah. Lumayan nah. Kalau ini sampai nang dua hari makan. Saparanakan ya kalo. Katam nah. Nah. Nah. Nah. Iwakna. Nah.
Nah, akhirnya kita sampai juga di Desa Panggalaman, Kacamatan Sungai Tabuk, nah, RT 4 nih nah. Nah, itu. Nah, tapi perjalanan masih jauh lagi nih ke Sungai Tabuk nya. Nah, kita uh, sampai Sungai Tabuk lah, hanya kita akhiri video ini kena. Nah, kita jalani dulu nah, jalannya nih nah. Nah, sampai sini. Nah, nah, iya. Nah, kalo jalan sini pa kacil sebenarnya sudah tahu pang jalan sini nih. Tambusnya sudah tahu tambusnya ke sini. Nih tinggal ke jalan ke muka aja lagi. Ke jalan Martapura Lama nih tambusnya kena. Nah, kita lewati dulu lah jalan ini. Nah, pemandangannya bagus pang jalannya mulus dah wahini. Nah, Dulu waktu anu nah di sini ada urang batukar bidawang, bidawang tu bulus kura-kura kalo urang manyambat tu nah di sini batukar nah, nah kalo ada nang handak anu nah di dalam situ nah, nah tu urang batukar bidawang nah ya kah nah. Um Bidawang Um kalau ada nang handak ba-bajual bidawang ka sini ja lah. Um Ya, kita lanjut Um perjalanan ke menuju jalan Martapura Lama. Nah, jalan Martapura Lama, kita menuju jalan Martapura Lama lah.

masih di jalan martapura lama untuk terus nah iya kah nah kira kira sampai di sini dulu lah jua pakajo video pakacil didin terima kasih nang sudah manjanaki sampai habis dah nah terima kasih nang mau melihati pakacil didin besasat sasat hari ini nah dah terima kasih banyak jangan kada ingat di like di comment din share video video pakacil didin dah.